Anwummere mo somfo mede ba abɛsom mo. Me a mede kaseɛbɔ yi ba abɛsom mo no, edin a megye so hɔ yɛ Ɔhemmaa Asiedua. Nkaeɛkye Health Centre ɛna afei End Point Homeopathic Clinic. Wɔn mo na wɔn aso m'ase a mede kaseɛbɔ no reba abɛsom o. Yɛnhwɛ nsɛm a yɛbɛte bi wɔ kaseɛbɔ no mu ɛ. Abatoɔ Commission no ɛnnɛ na wɔabue kwan ato wɔn a ɛyɛ Special Voters na wɔn akɔkɔto wɔn aba. Yɛn nuanom temanmufoɔ bi de afutusɛm akɔfa ama YouTube sɛ ɛkyerɛ mmabunu no. Sɛ afe yi a ɛreba abɛto aba yi wɔn nhwɛ wɔn ho so yie ɛna ɛyɛ politicians no obi amfa sika ketewa bi ammɛdaadaa wɔn. Ghana man panin Nana Aredankwa Akuffo Addo wɔde aseda piesie akɔ ama Asante man hene Otumfoɔ Nana Otumfoɔ Osei Tutu sɛ wɔde ne n'akoma ɛne ne gyidie nyina ata ɛyɛ one district one factory so na Asante man seisei no ɛrekɔ so ama wɔn Nsɛm wei ne nsɛm pii na yɛbɛte wɔ kaseɛbɔ no mu. Afei nsɛm no mu nkyerɛmu nie. Ɛnkyɛɛ biara na abatoɔ kɔmehyan no de baa abɔnten sɛ, Abere ne abere biara sɛ ɛyɛ abatoɔ mmereso na yɛrekɔ akɔto aba a, yɛwɔ nnwumakuo bi wɔ ɔman yi mu a anaasɛ nnipakuo bi a wɔn no wɔn di kan to aba ansa na abatoɔ da no adu. Ɛyɛ yɛn nuanom mediafoɔ, mekyerɛ nsɛntwerɛfoɔ, ɛna afei nso yɛn nuanom a wɔbɔ yɛn ho ban wɔ ɔman yi mu no. Wɔdi kan to wɔn mmoaba ansa na ɛda no aso, na ɛnnɛ na abatoɔ kɔmehyan no wɔbue kwan to wɔn ma wɔma ɛyɛ wɔn a yɛfrɛ wɔn special voters yi, ɛnnɛ wɔn akɔ akɔto wɔn mmoaba. Ghana Temanmufoɔ ɛnnɛ CMGA TV yɛbɔɔ anammɔn ɛne wɔn kɔdi ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ ɛfa ɛyɛ abato a yɛreba abɛto sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomdwoeɛ ɛbɛba wɔ man yi mu after sɛ yɛbɛto aba no awie anaa mpo sɛ yɛreto aba no na ɛno mu na yɛn nuanom bi de too dwa sɛ Wɔde adesrɛdeɛ rekɔ ama ɛyɛ mmabunu no sɛ yɛba abɛto aba politicians no wɔn nam ɛna wɔn rekyɛ sika na wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmabunu no wɔn de ɛbɛnam wɔn so no ɛɛ wantwi wantwi ɛbɛba abere a yɛto aba no ɛno nti wɔde adesrɛdeɛ akɔ ama mmabunu no sɛ wɔn nhyɛ wɔn ho yie sɛ abere a yɛba abɛto aba yi ma wɔn mma politician bia ɛmfa sika kumaa bia ɛmɛdaadaa wɔn na wɔn nwene wɔn akyi baabi wɔn firi ɛne wɔn daakye. Ɛde kɔpa adwuma ma obi a waba no wagya ne mma ne ofie sɛ wokɔ kɔyɛ pasapasa na ɔno mpo anya sika no. Ɛso hwɛ ho yie. Wokɔ ne ɛku a ne ba no yɛnku ne bi. Yɛde abaa bɔ wɔ a ne ba no yɛmfa mmɔ ne bi. Enti wo a ɔba panin no a ɔbɔ no sɛ gye ne kɔ abasabasa ma me no ɔba a di kan fa basabasa no. Afotu a ɛda hɔ ne sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako. Abatoɔ a yɛbɛto no yɛnyɛ baako. Wodu a last one di so bɔkɔɔ. Deɛ woka kyerɛ obiara wɔ hɔ biara na woatie. na ɔkɔto aba. Ɔto wie a, na ɔba fie. Ɛtae so a, ɔkɔgyina hɔ na wakɔhwɛ. Basabasa biara nni hɔ. Ɛnyɛ tokwa. Ɛnyɛ wakame biara. Yɛn nyinaa yɛ anuanom. Yɛpɛ nipa baako pɛ na yɛde reyɔ. Nti mesrɛ mmabua no a aba so no, mma yɛnkɔgye sika aniberɛ nkɔyɛ basabasa. Bi kora wo maame, ɔnni bi. Ɔkyɛ na obi de aba akɔbɔ wo tirim na wote fie. Abatoɔ no, yɛ nto mma wo ne yɛ nto mma me, obi ne yɛ to ama no ɛna wo kokromoti baako no ɛntumi nto aba no nyinaa ballot papers no nyinaa ɛmprente nti wo deɛ baako a ɛwɔ mu no Nyame ma wo akwanya na wokɔduru hɔ a na woato na woasan abɛ fie na woabɛ tena ase na pinten pinten nso so na yɛ a ɛba no obi nso wɔ hɔ a anibrɛ wɔ no so ɔyɛ no adwene sɛ bia ɔkɔto mmienu anaa ɔkɔto mmiɛnsa ɛno nso ka ho na ɛde saa nneɛma no ba. Ghana manpanin Nana Dankwa Akufo-Addo, wɔde aseda piesie akɔ ama Nana Os eh Otumfoɔ Osei Tutu, Asante Manhene ɔtɔ so mmienu, sɛ wɔde ne gyedie akoma pa ata ɛyɛ One District, One Factory no so ama ɛnnɛ Asanteman wɔrenya ɛso mfasoɔ. Ghana manpanin de nsɛm yi atuu dwa wɔ berɛ a na wɔrebue ɛyɛ Badakwan Fruit Processing Factory ano, ɛhɔ na ɔde saa nsɛm yi atuu dwa.

that you have exhibited in establishing this facility. Meda Nana Asantehene ase. Wɔ dwumadie yi ase na Ghana Manpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔ gyina simpie so aka sɛ mmerɛ 2016 wɔreba a wɔreyɛ ne campaign no, wɔkaa sɛ wɔde one district one factory bɛba na yɛn nua no NDC a Ghana Manpanin dada John Dramani Mahama da ano no Wɔsɔre tiaa yɛn, titiriw Ghana mampanin dada John Dramani Mahama. Wɔkaa sɛ ɛnyɛ ade a ɛbɛyɛ adwuma. Nanso, ɛnnɛ de, wɔda Onyankopɔn ase sɛ seesei de, One District, One Factory no, yɛahu agu ɔman yi mu. Ghana mampanin rekasa na ɔrekyerɛ mu sɛ ɛyɛ ne dɛ pii sɛ seesei deɛ, watumi akɔ wɔ ɔman yi mu, kuro bi a One District, One Factory rekɔ so wɔ hɔ no, watumi de n'ani krokyia amansan akɔhwɛ a biribiara rekɔ so tɔɔtee.
Twenty sixteen a yɛyɛ campaign na me bɔɔ so no as usual yɛn nuanom yɛ ano yɛ se Akufo Addo adaadaa ɔdaadaa Ghanafoɔ wɔnyɛ biribi a ebetumi ayɛ ɔsɛdeɛ ni ho ɛm sɛ ɛnɛ man no nyinaa ahu mfaso a ɛwɔ One D, One F practic mu a ama Nana Asante ne ankasa adi anim a ɔreyɛ deɛ ɔreyɛ. M'aprɔbɔ a mebɔ wɔ Ghana nyinaa, ma inspect factories ahorow ahorow wɔ Ghana mmeammea bebree, Ekumfi Juice Factory, Fruit Juice Factory in Ekumfi District ɛwɔ Fifi Mantam,

Rovani Royal Limited Ntano South, Mbrong, Ryder Iron and Steel Ghana Limited in Asante Akyem Central Municipality, Vesta Oil Mills in Bosontwe District, Ɛnkyɛɛ biara na ɔman Ghana yɛtee awerɛhosɛm, ne nyinaa ne sɛ wɔde pon kɛseɛ bi tutuiɛ. Papa Jay Miche, JJ Rawlings, Ghana manpanin dada a Ɛkra ba abɔnten sɛ wɔpanin watwa n'ani ahyɛ ban, na ɛno mu no na yɛ abusuafoɔ, Mekyerɛ JJ n'abusuafoɔ, wɔn ne mpaninfoɔ bi kɔ asetena wɔ ɔman mu, ɛna wɔn de ɛyɛ ɛda a wɔn bɛpa yɛ mma mpanin dada a wɔanya ne baabi kɔ nkorabea, na da no yɛ ɛyɛ bosome a yɛwɔ mu yi ara ne da ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa, Mekyerɛ 23 December, ɛna mpaninfoɔ anaa abusuafoɔ de aba abɔnten sɛ wɔn bɛkata ɛyɛ Papa Jay n'akyi korakora. Anlo Traditional Council wɔn de aba abɔnten, wɔde wɔn nsa ahyɛ nkrataa ase. Na ne nyinaa ne sɛ wɔse wɔadi Papa Jay Mekyɛ, Ghana Mampɛ Dada wanya ne baabi kɔ. Wɔadi n'abusua ho yaw yie paa efisɛ wɔamfa wɔ buo amma ɛyɛ Anlo Traditional Council. Ne nyinaa ne sɛ nka wɔ sɛ ɛberɛ a abusuafoɔ ɛtena ase sɛ wɔbɛdwendwen da a wɔbɛpɛ ɛyɛ Papa Jay, wɔbɛkata n'akyi koraa koraa na wɔbɛsɛ wɔbɛpɛ ne koraberɛ no, nka wɔ sɛ abusuafoɔ no to wɔn nsa de frɛ wɔn. Nanso. Wɔn da sɔree yi a yɛse mpaninfoɔ yi anaasɛ abusuafoɔ yi de ɛda aba a sɛ wɔn bɛpɛ papa akurabɛ nti no wɔn reka kyerɛ ɛyɛ papa gya abusua sɛ adeɛ a wɔn yɛɛ no deɛ ɛyɛ aniama ho aniamɔ ho adeɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛkyerɛ obuo ɛma Anlo Traditional Council. Ghana manpanin yi dada John Dramani Mahama wagyina si mpie so na ne nyinaa ne sɛ waka sɛ Ghana manpanin Nana Addo Dankwa Akufo Addo Ɛyɛ n'adwene sɛ wɔbɛtumi atua ten thousand Ghana cedis de ahyɛ apolisifoɔ, mekyɛ Ghana apolisifoɔ akutu paa, sɛ wɔn nkɔ nkɔto aba mma no. Wɔse daabi da. Enti no, saa sika no a ɔmampanin, woayɛ w'adwene sɛ worekyɛ na wode ahyɛ apolisifoɔ akutu paa ɛnam election anaasɛ yɛreba abɛto aba no nti no, wɔse ɛno adeɛ a, ɛɛ, apolisifoɔ no, saa sika no a wode rema wɔn no, ɛbɛtumi asesa wɔn adwene.

Sɛ Nyankopɔn yɛ wɔn adom na sɛ yɛde akonya yi san hyɛ wɔn nsa bio na afe 2021 akonya no bɛyɛ NDC amanyɔkuo no dea deɛ a, wɔrehyɛ yɛn nuanom a wɔkɔ sukuu wɔ sukuu apɔn mu, mekyerɛ yɛn nuanom a wɔkɔ universities no sɛ wɔn a wɔbɛkɔ ɛyɛ 2020 to 2021 no, wɔn a wɔkɔ no ɛyɛ adeɛ a wɔbɛtua wɔn sukuu fees no ama wɔn free, wɔn nni wɔn nkyɛm, wɔretua ne nyinaa de ama wɔn a wɔnngye wɔn taku anaasɛ dam. Ada no yi ara na ɛyɛ manifesto nsɛnsɛm yi ara. Yɛn nuanom NDC, wɔn hetee ba a, na ahete nso ampa. Wɔn bɛka wɔn manifesto no sɛ sɛ wɔn ba a, wɔn bɛ legalize Okada riders. Na ɛno mu na NPP amayɔkuo abadiakyire Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia de baa abɔnten sɛ hwɛ, ɛyɛ adwuma no a yɛn nuanom NDC foɔ, wɔn se wɔn bɛ legalize nam mu Okada riders mayɛ no. Monkae sɛ 2012, wɔmaa Manpanin dada John Dramani Mahama naa ne kaa sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ, nti wɔatwam. Enti wɔka kyerɛ wɔn pi sɛ saa adwuma no a wɔyɛ no ɛyɛ hu paa. Enti sɛ ɔmanpanin sɛ ɔbɛba bɛlegalize deɛ a NPP aban no deɛ wɔn bɛma wɔn cars na wɔn de ayɛ adwuma. Na cars no a wɔn bɛba no wɔn bɛtete boɔ no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi biara nsa bɛka bi ɛyɛ motor riders no obiara nsa bɛka ne deɛ na wɔn ɛde ayɛ adwuma na adwuma wɔn yɛ adwuma no mu na afei wɔn atua sika no nkakra nkakra na sese deɛ nkra aba abɔntene sɛ hwee be Yɛn nuanom NPP foɔ anya de cars no aba abɔnten, yɛn sɛ wɔn apa ho ntoma a wɔn ba abɛkyekye de ama ɛyɛ Okada riders no na wɔn de ayɛ adwuma. Yɛtoa kaseɛbɔ no so, na da no yi ara dwumadie bi kɔɔ so a yɛato ne din sɛ ɛyɛ Ghana Industry CEO Awards Ɛkɔɔ so wɔ ɔman yi mu. Ɛyɛ adeɛ a bere ne abere afe biara no ɛyɛ yɛyɛ wɔ ɔman yi mu. Na dwumadie yi ɛbɛ awieɛ no na ɛyɛ end point CEO ɔdɔn ano Doctor Adu Boatsen. Seesei no mpaninfoɔ de ahenkyɛ hyɛɛ no, ahenkyɛ a yɛde hyɛɛ no no nyinaa no ne nsɛntie nyinaa ne sɛ anaa award a yɛde maa no no deɛ ɛda so nyinaa ne sɛ ɔno na ɛyɛ the most respected CEO wɔ ɔman yi mu. Na sɛ ɛba ɔman yi mu paa deɛ a ɛyɛ Doctor Adu Boatsen. Wɔn no paa na mpaninfoɔ kyerɛ sɛ wɔyɛ CEO wɔ ɔman yi mu. Yɛbu no paa. Kyerɛ sɛ ne dibrɛ no, n'adwuma a ɔyɛ no, asɔ yɛn ani paa. Na yɛgyina ɛyɛ Dɔkta Adu Boateng nsɛm yi so na yɛde kaseɛbɔ no nso aba n'awieɛ. Me a mede kaseɛbɔ no ɛbɛsom wo no, edin a megye soɔ yɛ Ɔhemaa Asiedua. Kaseɛbɔ yi, ɛnka akyi Health Centre, ɛda afei End Point Homeopathy Clinic, Wɔn mo ɛna ɔmo sɔ mase a mede kaseɛbɔ no ɛba bɛsom wo na me kae wo sɛ wopɛ sɛ wo follow yɛn stories no a efisɛ ɛyɛ CM deɛ stories no ɛyɛ authentic deɛ ɛyɛ nokorɛ nko ara na yɛde ba nti sɛ wopɛ sɛ wo follow yɛn stories no a bɛtumi akɔ yɛn website no ɛyɛ cmonline dot com dot gh afei nso Facebook ɛyɛ cmghtv Twitter ɛyɛ at cmghtv YouTube yɛ CMGHTV kaseɛbɔ yi nsɛm a ɛdii mu akotene bi nie. Ɛyɛ ɛnnɛ na abatoɔ commission no wɔ bi yɛ kwan mu ma ɛyɛ yɛn nuanom a ɛfam sɛ special voters no wɔn ɛkɔkɔto wɔn aboɔ. Yɛn nuanom temanmufoɔ bi de afutusɛm akɔ ama mmabunu sɛ wɔn nhyɛ wɔn ho yie na abatoɔ aba abatoɔ yi a ɛreba yi ɛyɛ politicians bia ɛmfa sika kumaa bi ɛmmɛdaadaa wɔn na wɔn kɔyɛ anyabrasɛm. Yɛn manpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wɔde aseda piesie akɔ ama ɛyɛ Asante Manhene Nana Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu kaseɛbɔ no asi.